Ar amser, gathon ni geni mond dou bownd o bwyse oen ni, pan ni. Gathon ni geni yn July. Yn September o'n i fod, a o'n i yn rhospital am, is o'n i'n bump bownd, o'n i fod aros yn rhospital is o'n i'n bump bownd cyn cael dod gytre. A wan i gal hwyl yr ysgol yndo? Do, a pan o'n i'n ysgol gynradd o'n nhw'n trio reit ocê ddeud yy Bathodyn. Achos o' mam yn ofnadwy am wisgo ni yn union 'run fath, a wedyn a' nhw ddeud Tasen ni'n gallu gwisgo rhywbeth yn wahanol, ond dyn, be swn i'n gwneud oedd newid drosodd amser chwarae, a wedyn fyddan ni'n mynd yn dol, a athrawon yn mynd yn... O'n nhw jyst yn methu, o'n nhw'n drysu lan yn doeddan? Oedd, a wedyn oedd cael bathodyn, ond o'n i'n swopio hwnnw, a wedyn oedd eisiau rhaid... Gwahanol lif riban yn y gwallt! ...gwallt, na, ond oedd...
So, dyna'n byd yn gweithio achos o'n i wedi gallu ffeindio ffordd o, o dwylla a newid. Eto, jyst er mwyn neud diwrnod ysgol bach mwy difyr.
Pam o'n i'n fach, o'n i'n dwy o'n i'n warid ei gilydd bob tro. Oedd Gaynor yn warid y fi a hi yn warid y... y fi. Achos oedd ddim uniform da ni'r ysgol amser 'ma fel mae fe nawr. A ni'n mynd yn pin efo'r sbach coch a jympers y sbach nefi a riban yn ein gwallte ni. Pan o'n i'n mynd yn hŷn i ysgol uwchradd, Oaks, os o' 'ne yym o' 'ne o' o' nhw 'di trio gwahanu ni a roid ni mewn gwersi gwa- gwahanol ond Duw os o' 'ne ryw hogyn yy o'dd yy Alwena'n ffansïo yn yr wers o'n i yn wel o'n i'n newid drosodd a mynd i wers ynde? Ac oedd yr athrawon ddim callach. Oedd yn callach.
Oedd ni mewn set gwahanol hyd nad ac oedd ni yn cael rhyw swap reit aml. Oedd. A'r gorau oedd pan mae'r un i fynd cariad cyntaf, a be oedd o'n debyg i fynd allan, be oedd neis, a so sab o peth fel yna. Mae hi'n dweud, o, gei di fynd fori, wel, be oedd debyg. So, off a ni, off a fi, wan. Ac oedd o ddwy'n yn ei ffansi yma, ond oedd o'n credu. A dwi'n ddim yn mynd, Dydy mam dweud, sut mae wneud gwahaniaeth rhwngthoch chi? A mam fi'n dweud, o, mae gyda fi mae'n geni ar y braich. Nes i rioed fadde hi am hynna.
So nes i gael cariad. Mae hynny gariad ar hynny rioed yr annu.
Ia, do, ond o'n i gael hwyl, oedd o'n dod yn handi weithiau, cos pan oedd o'n i'n ysgol uwchradd eto, ti'n cofio? A dyn o gyna fi ddau gariad yn anffodus, gwybod bod o, Gyda fi un oedden ni'n gweld yn yr ysgol a llall o'n ni'n gweld ar ben wythnos. Ac yn anffodus, ta, ar y disil mae dyma'r ddain o'n nhw'n cerdded i fyny'r lôn. Yr un adeg i'r tŷ a mae fi'n deud wrth y leri, dos i lawr, grisiau reit sydyn a deud bod fi'n madra, dyma fi'n deud, Yn amlwg oedd hi ddim yn ffrindio efo fi y diwrnod yna, oedd hi'n bach yn flin. A dyma'n dweud, na, dwi'm yn neud hyn eti, dwi'm yn neud hynna, gei di neud. A mae fi'n dweud, o, Wanwl, so be nes i, dyma'r hogyn hwnna ni weld yn ystod yn yr uh, wythnos yn yr ysgol. A mae fi'n mynd i lawr a mae dod i drws a mae fi'n dweud, sori, di alwenna ddim i fewn ar y funud, ac alwenna oedd yna yn dweud, so mae ac oedd o'n callach off a fod, dyma llall yn dod i fewn ac yn yma, Phew! Mae hynna'n iawn. O hynna mor ffynnu yn doedd? Mae'n neis i fod yn efeilliad. Ni'n gallu mynd i wneud fel dyn ni moyn a ni'n gofyn beth y mae hi'n gwisgo a fi mae hi'n gofyn beth i fi'n gwisgo a ni'n gwisgo rhywun beth wedyn ni bob tro.
Oedd y ddwy na ni'n cael gwisgo rhyw fath yn doedd? O'n o'n i'n teimlo reit um... Annifyr yn doedd? Annifyr oedd achos
Mae'n anodd cael yr identity 'na o fod yn unigolyn, yn teimlo drwy'r plentyndod a deud y gwir bod ni'n uned yn hytrach na dwy unigolyn a deud y gwir 'lly.
Enw fi 'di Isaac, dwi'n ddeunaw oed a dwi'n un o efeilliaid. Mae gen Morgan cerebral palsy so fi'n meddwl bod o'n hollol wahanol i fi. Oedd o 'di cael yym ia effaith arna chdi... Ie. ...yn doedd? A dwi'n meddwl wnest ti wneud yy dewisiadau pynciau ysgol yn reit wahanol i Morgan... Morgan, do. ...er mwyn bod chdi yn cael dy... Bo ben hun. ...yy bod ia dy adnabod fatha Isaac... Ie. ...a ddim fatha yym brawd

Pam es i Coleg Glannau Dyddryn? Rwy'n o Esgobryn hyfryd dyna mond un person ac yym o hi meddwl fi a Morgan yr un person drwy'r ysgol. O hi meddwl fo fo Morgan yn mewn gader olwyn un munud a bod o'n gallu cerdded munud arall. Rwy'n 'di dallt y peth ddau ohonon ni yn ysgol.
Byddwn ni'n gweld... Um, Lion King. Lion King, do.
A beth oedd yr... Um, yr arall? Spice Girls? Do. A nes i ddeud wrth yn Claire, reit, oce, okay, dwi'n dwi, dwi disgwyl. A reit excited. O, dydy ddim, sgynna ni ddim plans o gwbl i ddechrau teulu uh, yn ben dant. A dyn... Ac o ti'n edrych mlaen i gael bach o bractis i fod yn anti a bob dim felly. Mewn rhyw chydig bach wedyn, mi oedd hi'n feichiog. A wedyn yym dyna i o, oeddach chdi wel... Cael sioc.
Sioc oedd, sioc yn amlwg. Wedyn oedd yy o'n i'n yym yn cael gwesni diwedd mis Awst ac o'ch chdi fod i gael yy Gareth yn mis Hydref. Wedyn peth nesa neis i fynd a rhai- codi rhaid i fynd i gwely nos a peth nesa oedden nhw reit i mynd i torri ac yym chwech awr wedyn ar ei Gareth Gallieni. Anfantais efo oedd ydi gor'o' rhannu pob peth. Dyn ni'm yn rhannu stafell ddim mwy ond dyn ni'n rhannu stafell am dipyn yndoes? A presenter Dolig ie fel ne' rywun wastad yn prynu wbeth i ni rannu. Hynna'n nerfio fi gymaint o bethe. So chi'm yn neud o so ni ddim yn efeilliaid so sa'm neud a ca'l yr union un pethe o. A ca'l un cerdyn Ie. Penblwydd.
Penblwydd, he- ie. Canu. I Isaac a Morgan. Jyst achos o'n i eisiau safio 50p ar y cardyn. Ie.
Cofio mynd i gaer i siopa cos o'n i'n mynd lot efo mam yn dod â ni i brynu dillad ac ati a dwi'n dwi'n cofio rŵan yym bod yn hwyr i gyfarfod ydyn, o'n i yn y siop wan ac o'n i'n rhedeg i lawr ac oedd Eleri di mynd i drio dillad arno ac oedd hi, a so o'n i'n meddwl, come on wan, dyn ni'n hwyr, so o'n i'n rhedeg ac o'n edrych mawr, um, seis llawn yn dda, a dwi'n mewn yn weifio na fi fy hun, o'n i wedi gwneud cam gymeriad, oedd o'n i wedi anghofio yn union be oedd o'n i'n wisgo, ac o'n i wedi anghofio be oedd Aleri'n wisgo, ac o'n i'n mynd, Fel na, o, da ni ti'n na real ffwl. Dwi di wneud hynna um, pan, pan ti allan a ti'n ti drych mawr yn dda, a, a meddwl, o, oh, o, mae'n am yna. Na, mi di. Ti'n meddwl, o, dwi siarad efo fi'n un eto.